وݙے لوکیں کجھ نئیں کرݨا وسبے کیتے میݙا ہر ہک شعر غزل دا تونسے کیتے کالج روڈ تے پہلے کالج تھوڑے کینی کالج روڈ تے پہلے کالج تھوڑے کینی ساݙے ٻال تاں سکدے ودن بستے کیتے مہربانی سائیں مہربانی سائیں بہت محبت سائیں کالج روڈ تے پہلے کالج تھوڑے کینی ساڈے بال تا سکدے ودن بستے کیتے بخاری صاحب اتھاں جیندے گھر جاں کچاں کندھاں ہونجن اتھاں جیندے گھر جاں کچاں کندھاں ہونجن اوندے گھر تاں کوئی نہیں ویندا رشتے کیتے قربانی سائیں ساکوں ورثے دے وچ انت غلامی لدھی ساکوں ورثے دے وچ انت غلامی لدھی تہوں تاں اساں چڑھدے سجکوں سجدے کیتے اوں ڈے ساڈی جھوک تے دیکھیں جھمراں حسن اوں ڈے ساڈی جھوک تے دیکھیں جھمراں حسن ہاسے کار جڈاں او آسی ساڈے کیتے ایں مہربانی سائیں ایں توں ودھ محرومی ڈساں کیڑی ہوسی روز قطار اچ لگنا پوندے اٹے کیتے مہربانی سائیں مہربانی سائیں مہربانی مشکل مہربانی مہربانی سائیں ایں توں ودھ محرومی ڈساں کیڑی ہوسی روز قطار اچ لگنا پوندے اٹے کیتے اساں آبر لوڑ دی تھوڑ توں ویرے گئے ہیں اساں آبر لوڑ دی تھوڑ توں میرے گئے ہیں اندھا بندہ جیویں سکدے شیشے کیتے مہربانی بئی غزل جو آج میں وسوں اپنا وسبا دیکھ آیا آج میں وسوں اپنا وسبا دیکھ آیا تیز طوفان اچ ڈیوا بلدا دیکھ آیاں جو خوف کنوں ات کہیں بھی ہجرت نہیں کرنی خوف کنوں ات کہیں بھی ہجرت نہیں کرنی دار تے لڑکے شخص دا جذبہ دیکھ آیا مہربانی چاہیے مہربانی چاہیے مہربانی کنل خوف کنوں ات کہیں بھی ہجرت نہیں کرنی دار تیں لڑکے شخص دا جذبہ ڈیکھ آیاں بھوئیں تے کل تک جیندی تک نہ پوندی ہئی بھوئیں تے کل تک جیندی تک نہ پوندی ہئی اوکوں سجھاں کلمہ پڑھدا ڈیکھ آیاں بھوئیں تے کل تک جیندی تک نہ پوندی ہئی اوکوں سجھاں کلمہ پڑھدا ڈیکھ آیاں ٻاسمڑی میں عید دا جوڑا نئیں گھندا ٻاسمڑی میں عید دا جوڑا نئیں گھندا اج میں پیو دا خالی کھیسا ڈیکھ آیاں مہربانی مہربانی ٻاسمڑی میں عید دا جوڑا نئیں گھندا اج میں پیو دا خالی کھیسا ڈیکھ آیاں شیشے دے وچ اپنا چہرہ ڈیجھے ہوئے شیشے دے وچ اپنا چہرہ ڈیجھے ہوئے اٹھویں پہر دا بکھا بندہ ڈیکھ آیا اٹھویں پہر دا مہربانی تھی مہربانی شیشے دے وچ اپنا چہرہ ڈیجھے ہوئے اٹھویں پہر دا بکھا بندہ ڈیکھ آیا ایک بے وس دے چہرے تے مجبوری توں ہک بے وس دے چہرے تے مجبوری توں واہندی ہنج دا چھیکڑی قافلہ دیکھ آیا مہربانی تھی دیکھ آیا میں جگ تیں جو کچھ تھیندا پئے دیکھ آیا میں جگ تیں جو کچھ تھیندا پئے کانے دہ دے شہر دا رستہ دیکھ آیا مہربانی تھی